Salam. Salam. Serdar entäk gelenokmy? Ýok, bu ýene bir hepdeden geldi. Näme? Bir hepdeden? Kim soraýar? Bagyşlaň. Enşalla gül ýaly toý ederis. Biziň bar ýygnan ýygşarymyz şu ýekeje oglumyz üçin. Jeren jan han ýaly ýaşar. Edil öz gyzymyz ýaly edip serederis. Gerek jan sen zady gaýgy etmegin. Hemme zat gül ýaly bor. Hawa hawa dogry aýdýaň. Gelneje Aman aga bilen bir sany oýna. Aý nebis saz oýnar. Enşalla. Alla ýol bersin. Ýa nebis. Hawa. Öň bolsun saz.

Gerek dogan. Sen gyzyň bukjasyny düzediber. Indi nesip etse, sähetli gün hem daş däl. Toýy abraýly geçireli. Men mara urýan, sen bolsa biliň dek guşa. Myhman köp boljak. Hudaý ýol berse, men ertir gelerin.

Jeren jan, aç gapyny balam. Men saňa bir zat diýjek. Gyzym, daýyň bize ýamanlygy ýog-a. Biz oňa gulak asmaly. Ertirden bäri iýen zadyňam ýok. Men seň gowy görýän naharyňam bişirdim, balam. Jeren! Jeren gapyny açanak welin, gowluň galamata däl balam. Bar çaltyrak Bossangeldijiňi çagyr. Gitjek däl ol. Bar basymrak nagt al, men saňa diýýän. Näme bir zat dodamaňa guýýaň? Jeren, aç gapyny. Eşidýäňmi? Wah, näsem kän gowşut. Agyz, eýgilikmi bar? Jeren! Jeren-ä! Jeren jan! Ejeň açmasaňam maňa çaý dabalam. Gürleşeli balam. Belki köşeşersiň. Hemmesine-de özüň günäkär. Şeýdibem bir toý tutulýanmydyr? Bar işi özüň bulaşdyryp ýörsüň. Jeren, aç guzym, açaý-da! Oglum, bu gapyny açaly. Aç! Nirde gyz ol? Bagtym ýatdy. Gaçypdyr. Gaçan däldir gyz. Bi. Dowlet jiberme. Agzyňdan haýyr aça görüň. Jelent janam oň ýaly iş edermi? Bir alada bilen çykandyr-da. Ynha hä diýmän. Ahyry ugrady-ow gyzym. Heý bilt ýok diýip durlar. Onsoň jildi elden almaly boldum. Wagondan çemä boş ýaly. A, edenlerini edip ýörler, bulara haý diýýänem ýok.

Hany bileklerimizi görkeziň. Hä, gel inim. Al. Men soň aýlanaýa. Oň gaçanyny näbilýäň? Goýsana gyz. Senem derrew şeý Erbetlige ýorup oturyberýäň. Belki gursat zorlunyňky aýdyndyr. Huşum gursyn. Umumy ýaşaýyş jaýynyň jorasy bolmaly. Läle şo bar zatdan habarlydyr. Begli jan, kyýamat gün goňşudan netdiriler. Gaýrat et, balam. Oglum, edil şu wagta senden başga gidere adam ýok. Bar-da özüň bir habar tutup gel. Bolýar eje.

Birje minutlyk gapyny açsaňyzlaň, ýekeje minut, zerur işim bar. Haýyş edýän, açaýsaňyzlaň, a? Ýekeje minut, a? Ýok, girmek bolmaz. Ne? Indi giç. Sagatyň näçe bolandygyny bilýäňmi? Daýza jan! Bolmaz diýdim, bolmaz! Haýyş edýän, men derrew girip çykaryn. Ýekeje minut, birini görsem bolýa. Ýekeje. Daýza! Gürrüň gutarsy, ugra! Daýza, gitmesene, daýza! Daý.

Oho, bujagaş öň görnenokdymy? Hüm, ýokaryk çykyber. Seň gözleýäniň bärde ýok. Salam, gyzlar. Salam, salam. Maňa Läle gerekdi. Nädip tapyborkaň? Dördünji otag, sagdan üçünji gapy. Sag boluň. Ah, men näme Läläň orun tutup bilmenmi? Seň ýaly süýretli ýigitler bul otaga kän bir düşübem duranok. Çaý içeris. Bagyşlaň. Belki sazjagaz diňläris. Ýene bir gün. Näme? Kim gerek? Läle sizmi? Hü-ü. Men Läle. Geliň giriň. Sizmi Läle? Hawa, men Läle. Geçiň oturyň. Siz Jeren jorasy, şeýle dälmi? He, siz Beglimi? Hawa. Jereniň goňşusy, hä? Hä. Jeren maňa siz barada kän gürrüň beripdi. Şeýlemi? Näme o, eýgilik bolsaň? Siziň joraňyz öýlerinden gaçypdyr. Näme? Gaçypdyr? Hawa, ejesi otly köýnek geýen ýaly. Onda toý bozulýar diýsene. O serdaryň yzyndan gidendir, işi gaýdan. Serdarda wepa bolmaz diýip men oňa näçe gezek aýtdym. Wah, Jiren oň aýdymlarynyň aşygy bolup erkini ýitirdi-dä, nätjek-dä. Haý näbileýin-dä. Serdaram Jireniň yzyndan baranda men-ä begener öýdemok. Haý, o bir heleýbaz-a. Serdar, ony nireden tapyp borka? Işdäňiz açyk bolsun, daýza. Sag bol, balam. Hä? Bir zamanyň ýaşlary kinoda, telewizorda her hili wejera zatlar görüp, Söýýän, köýýän diýen bolup masgara bolşup ýörler. Haý, Gerek jan, seňem ýüzüňi ýuwar ýaly däldi. Gyzyňdan soraşman, razyçylygyny alman ur tut guda bolup oturyberýäň. Wah, beýtseň Gerek jan, ony öz eliň bilen oda atdyň bolmazmy ahyry? Ýeri nätdiň? Jeren Deňze serdarynyň yzyndan gidipdir. Eý-wi, beýle-de bir bihaýalyk bomy? Toba, toba! Heý, gyz maşgala-da ýigidiň yzyndan gidermi? Eýle çykar ýaly etmedi bihaýa. Gerek, gözýaşdan peýda ýok. Yzyndan gitmeli. Çakym çak bolsa o gyz agşamky otla münendir. Häzir ýeten bolsa Bäherdene ýetendir. Men onda oň yzyndan gideýin. Aňňaçan, sen nirä? Biş erkekleň işi. Oglum, Begli jan, bişi deli adama tabşyryp bolmaz, motoryň mün-de, ýet yzyndan. Eje, ýer yzyndan ýetdim hem-de, onsoň? Ejeň gaýtmasaň, ýüzüň görmeýin diýdi diý. Begli jan, ýalbar, ýakar, ýöne özüň bilen alyp gaýt. Gaýtmajak bolsa, saçyndan süýre, saç kesileniň saçyndan süýre. Ýeri onsoň, bar oglum, gaýrat et, seni-sap bol. Bolýaýjy. Ýaşuly salawmaleýkim. Waleýkim essalam. Ýaşuly bu reýl togsan altynjy otly. Hawa. Haçanrak geçdikä? Hä, oň geçen iki sagatda boldy. Hä, sag boluň. Hany baryň hany ýeriňize geçiň. Adamlar ýatyr ahyry. Näme gürrüňiz bolsa taý ediberiň. Geçiň hany. Agy. He. Bildiň tapdyňmy? Bilýäňizmi, men pulumy ýitirdim. Hany onda bärik gel. Giriber. Ini, bir çaýjagaz içip bolmazmy? Ýaşuly, entek gaýnanok. Soňurrak gel-ä. Bu näme boldy-how? Hü? Näme boldy diýen? Bäh, Sapar sen düzeljek däl. Bi. He nemeli ol bizsiz ekeni. Men onsoň hany bildim puluny berdi hem o şeralyk ediberdi. Mende günä ýok başlyk.

Goý aglama. Indi ol golaýyňa gelmez. Bar ýeriňe. Bar.

Meh, özüşdir ýaňky diýen zatlaň. Bolýa, bolýa.

Başga geçere ýer tapan däldir. Gurbanjan nädýäňaý? Öldük gowuslydan. Siziňki näme?

Salam. İçeri ýa suw bersene. Näme? Suw diýýän. Näsi? Kiçi bir şey.

Daýza salowmaleýkim. Ha. Aleýkim essalam balam. Nirä barýaň daýza? Şu goňşy oba gyzymyň ka barýan agtyjaklaryny görüp gaýdaýaýyn diýdim gury. Ýörüň äkideýin. Ýöne çaltyrak boň men howlugýan. Wah jan oglum men ömrümde münüp gören zadym a. Gün okap bolup oturandan a gowudyr. Waý waý.

Şu gezek utulsaň şertimizi ýerine ýetirmeli borsuň. Hany bor. Seň utuşyňy göreli bakalym. Bol ýöre-de. Bir, iki, üç. Diýen oýnaýasmy? Ýa bolýamy? Hä? Ana onda boldy. Men mydam salýar. Näme, başboz tapylmadymy? Hojaýyn serdary bir gyz sorap gelipdir.

Ýör-ow, han ogul. Ne gözel gyz bizde myhmançylykda, sen bolsa tanyşdyrmalyram öýdeňok. Tanyş bol, Jeren. Mende bir teklip bar. Hawa. Ýylanly ada dynç almaga gidýäs.

Olar eýýäm gitdiler. Be, nirä gitdilerkä? Ýylanlada keýp çekmä gitdiler. Ýylanlada? Be, o Jeren diýen bir gyz-a olaryň arasynda Gören dälsiňiz-ä? Äý, jerenmi, dälmi, ony-a biljek der. Ýöne olaň ýany mydama bihaýa gyzlardan-a doly. Agam, ol adam nädip tapyp borka? Apbat! Häzir barýan. Gel sähra çykmaly sen. Agam, aýtsaňyzlaň, ol adam nirde? Plýaža baryp kimden sorasaň, saňa aýdarlar.

Tut keseňi. Sende bar. Men çemmo. Dostlar! Geliň zehinli ýaş aýdymçymyz Serdarjanyň üstünlikleri üçin içeliň. Goý, oň kalby mydama Ajaýyp aýdymlardan doly bolsun. Serdaryň saglygyna. Alyň. Seň saglygyňa. Onda men saňa azjyk şampan guýaýaýyn. Ýok, ýok, men içemok. Içemok diýdim-ä. Sen näme, Serdar janyň saglygy üçin içjekkämi? A? Jeren jan. Ezizim. Azajyk içäý. Onsoňam men oňa belet. Ol öz diýenini etdirmän goýmaz.

Men-ä seni nägile bolar ýala etmedimmikäm diýýän. Otur. Eger men bolmadyk bolsam, sen şu wagtlar nirelerde kaňkap ýörjegiňi bilýäňmi? Hü? Sen-ä bir Ýagşylyga düşünmeýän gadyr bilmez eşek ekeniň. Ýeri bolýa. Içeli. Anya. Aýt, Serdar saňa ýaraýamy? Maňa diňe sen ýaraýaň. Ony men bilýän.

Olaň bu adadan gitjek ýerleri ýok. Daş-töweregimiz suw. Gowusy gel içeli. Men içemok diýdimä. Hany dur, gel bärik, Jeren. Gulak as, şo erini suwlyn başyňa ýapjakmy? Seň üçin men bu dünýäni jennet öwreýin. Men saňa ertekilerdäki ýaly durmuş gurup beýin. Seň serdaryň mensiz kimmişin? Ony götergiläp asmana çykaran men! Oň özi zehinli aýdymçy. Agaý, dur! Dur diýýän. Goý. Goý. Goý. Goýber meni. Nejis. Nejis. Goýber meni. Serdar. Goýber meni. Necip, ayırma. Serdar!

Duragy, men seň yzyňdan geldim. Jeren!

Nirä? Ýör diýýän men saňa. Bol çaltrak, wagtymyz ýok. Begli senden bir zat soramak bolýamy? Sora. Saňa näme baýrak berjek diýdiler? Düşünmedim. Meni öýe gaýtaranyň üçin. Hiç zat. Onda näme beýle oda-köze düşýäň? Samsyklyga salan bolma. Sen näme diýjek bolýaň? Men satanlyklaryny bilýän-ä. Daýymyňka düşnükli. Ol öz başlygyna ýaranjak bolup, meni şoň biýhekdi ogluna berjek bolýa. Sen bu işde näme bähbit araýaň? Pulmy? Onda umydyň üzäý. Beh, öýden kowany kowan innem aliment talap edýä. Bir bela uçrarsyň diýip, men seň aladaňy etdim. Ejeňem dady-perýat edip oturyşyny görüp, oň halyna dözmän, seň gözleňňe çykdym. Ýazgyt. Betbagt doglan bolsaň, ýazgytdan gaçma ýok. Ejeň görgüliňem sözi öýde ýer tutanok. Kakam bolan bolsady. Jeren, onda öz ykbalyňy özüň çöz. Eger isleseň, enemlerde ýaşaber. Göwnüňe degen bolmaz, men söz berýän. Eneňlerde kim hökmünde? Onda belki men saňa durmuşa çykmazlar. Men-ä garşy däl. Geň galar ýaly näme bar? Söýlo, daşardaky motor seňkimi? Meňki. Ony ýoldan aýyr diýýärler. Men häzir. Hmm.

Öýde adam barmy? Açsaňyzlam!

Jeren, nirde bolduň? Seni gözlemedik ýerim galmada. Ýene gaçyp gidäýdiňkä diýip gorkdum. Men çeşmäň boýunda boldum. Näme üçin gaçaýyn? Sen maňa şu ýerde garaş. Men häzir gelýän. Ýöne hiç ýere gidäýmegin, garaşgyn, eşidäňmi? Men saňa çyn ýürekden minnetdar. Näme üçin? Ähli eden ýagşylyklaryň üçin. Şeýle bolýar. Begli. Indi men nätsemkä? Öýdäkileriň ýüzüne nädip seredeýin? Masgaraçylyk. Ullakan bir bolan zat ýokmy? Sen bir beý diýme. Barsyna men günäkär. Eger men saňa öňräk aýdan bolsam, beýle zatlar bolmazdy. Begli, bu ýerde seň näme günäň bar? Eren, men bilýän häzir bu gürrüň ýerem däldir. Ýöne men saňa şu wagt aýtmasam hiç haçanam aýdybilmerin. Men şo sözi ençe ýyl bäri saňa aýdybilmän çekinip gelýän.

Begli saklasana. Hä, näme boldy? Çal çelle. Häzir. Işşegiň çal bolsun, häzir getiräýerin, bolýa? Bolýa. Jigim bir kruşka çaý ber. Gana jere, sakla maşyny. Al iç. Ýöne gaçmasaň bolýa. Men indi senden hiç haçan gaçman. Jeren. Oý. Mün maşyna. Köp garaşmalymy? Me. Men pul üçin gitmedim. Jany degme oňa, rehimi gelsin! Dur! Sen günäkär! Sen ony ýoldan çykaran. Ony läliksiredip depäňe çykarypsyň. Goý tizräk geýinsin. Gudalar garaşýar. Gurban aga şu gazallar ýeterlikmi ýa ýene getirdeýinmi. Ýeterlik oglum ýeterlik. Çary begim jan nirede. Ýolda häzir olam geler. Bolýar gelse bolsun.

Eren ýadyňdamy? Çagaka, gyzmy, oglanmy diýen oýun oýnardyk. Hä, meňkä oglan. Hany senem synanyş. Gyz. Waý, oglan. Oglan, oglan. Hany,